Nyadi, bala peninga semua tentu kita nya tadi udah ninga cherita Antu Gising. Nah, aku ari nya bisi nusi kitai siti cherita Antu Gising lalu ba pengujung cherita nya, Aku bisi bejanji enggau kita deka nusika kita cherita Bunsu Nyumbu Wah. Nya tu iya. Kumbai kita orang lelaki tu sigi enda bula ke semaya tudah bejanji nya. Nyadi cherita tu. Nyadi ba taun semilan belas enam puluh lapan suba, dalam rumah panjai nya bisi orang siku lelaki orang bujang ke benama Lalang. Nyadi iya tu agi bujang tang enti nitihka maya umur ke patut alai endur ngatur diri empu Lalang tu tadi deh laban umur iya maya nya udah lanjur deh. Umur iya maya cherita tu nyadi suba kira ke. Udah manggai ngagai tiga puluh taun. Kebuah baka nya laban ne bisi penanggul mit-mit. Ukai ke ketegal iya enggai jadi enggai bebini, sapa ke kitai enggai bebini enggai belaki nepiak iya. Nyadi penanggul iya ngasuh iya lawu endar ngatur diri ne laban iya enda manah kulit lalu sida ke indu enda tentu rindu begulai enggau iya. Reti enda manah kulit tu tadi. Kaka menya kurap menya tadi kenya kiau. Iya orang ke bisi bendar penemu ba adat sereta landik sereta bisi mega budi basa enggau orang ke tuai tauka biak. Taja pan iya nya tadi bisi penyelai mimit ari orang bukai tang ba penemu ba adat iya tu pandai bendar. Iya orang ke mereti lalu penemu iya endang pulai ke pemanah magang. Taja umur maya nya agi biak tu, iya endang dipebasa ke orang ke tetuai ke orang ke bepenemu iya. Nyadi taun siti, sida Lalang tu bumai kampung Berimba. Laban lebuh maya nya da agi bisi kampung Petuai tu, menua tu agi kampung. Laban ke maya nya sigi kampung Puang tu nya alai jelu agi bisi mayuh bendar. Aa lebuh maya bumai, umai enggau tak umai enda tau enda dibun. Nyadi, iya tu tadi diasuh apai ngibun umai sida iya ngagai ke dikachau bala jelu. Nama enti Lalang lalu ngibun umai sida iya laban umai sida iya tunga tisi bendar ari ngurang bukai nya alai jelu deka bendar nguji ngachau umai sereta enggau utai tanam sida iya dia ne. Tang lebih agi ari semua bala jelu nyumbuh nya ke udu agi ngerusak utai tanam sereta lalu ngachau padi. Bala nyumbuh tu mayuh bendar wai datai ngempat ngelima puluh iku a pama udah seraban datai ngacha umai sida lalang nya tadi. An lebuh bala jelu tu datai ba umai dia sida lalu pakai ke jagung timun buah labu menya tadi macham menya tadi jagung menya tadi ti tanam lebuh mai dia. Sida mega deka bendar berurutka tangkai padi Lalang nya deh. Lalang tusah bendar ati iya meda bala jelu tu enda ulih ulih buru iya. Lalu pia mega sida pintar bendar. Enti lebuh iya ngenanka peti deh tauka bubung sida nemu bendar lalu enggai tama ke bubung kia ga matik kayau sida nyumbuh nya tadi deh. Anyau ke mua sengiga akal dikena iya munuh bala jelu nya tadi lalu nyumbuh nya. Diai lalu ngaga laja kena iya nyumpit bala jelu nya. Udah iya tembu ngaga nya tadi iya pelalu mansang ngagai tisi umai lalu ngipa bala nyubuh nya nganti sida datai ke iya sehari nya deh. Hari maya nya kira ke setengah niki mata panas meh. Iya palu belalai ba siti bandar kayu. Kira kena lama meri nya kira ke sebatang rukui ensap sama ku jaku iya ke udah datai nganti dia deh peda iya bala nyumbuh. Aaa nya baka guyat sebelah puchuk kayu mansang agi umai iya ke iya. Nyadi bala nyumbuh palu datai ba semak endur alai ke belalai nyida nya dia tadi Nya enda memukai iya lalu belabuh nyumpit bala nyumbuh nya. Sumpit siku salah, sumpit siku salah narai ngena nya tadi laban kelalu mayuh deh nyump sida nya narai ngetu belanda nya tadi betegayun atas kayu nyin. Nyau ke muas nyumpit laja mega abih ne bala jelum tadi datai bumai sida lalu bepakai ke utai ni barang utai ke temu bumai dia meh nya tadi. Meda jelu nya udah datai bumai dia ai ngelengkaka sumpit nya lalu nyintak duku ilang nya lalu ngagai bala jelu nya tadi ba umai dia. Sereta bala nyumbuh nya meda iya dia sida perlu lari iya perlu nitihka bala jelu nya ke babas gin. Titihka iya besari sari sari tadi bukit diturun bukit. Tiki, Sungai Dulu, Sungai Dili, Lembang, Pelakang, Pulai Kai. Nyau kelama-lama iya nitih ke bala jelu entadi dia deh bala jelu nya nyu nurun ke tanah lalu bejalai baka kitai mensia dipeda lalang nya tadi. Anak lama udah nya dia iya nyu meda. Sida entadi tak nyadi mensia da peda lalang nya nyukai jelu agi. Nyap kita peda nya tak penyelai iya. Ati iya wai nyau kesal meda sida nya tadi. Nyau tebaka nyau balik nyadi mensia nyau ukai nyumbuh agi da peda lalang tadi. Tang taja pia iya agi menggang nitihka bala sida nya tadi. Nyau lama iya bejalai nitihka bala jelu entadi deh baka mensia entadi dia deh siku ari bala jelu nya lalu bejaku enggau lalang. Arang meh wai Lalang sama enggau kami. Lama apai udah ngasuh aku mai nuan nemuai ngagai menua kami kitu. Tang aku lalu apin sempat mai nuan tambah mega nuan nadai kala bejaku enggau kami. Pia ku orang nya madah ngagai Lalang. Iya palu nyaut. Au meh lalu bemaku tu enggau kita. Pia ko Lalang nyaunt indu nya tadi nya indu ke bejaku enggau Lalang nya mula-mula tadi. U bajik bendar gambar indu nya umboh nya ku ati iya ding. Enti nyetang mensia ni enda rindu begulai enggau indu nya tang taja pia enti bisi ati rindu ke aku deka meh aku. Enda peduli ke nyau ukai mensia, pia ko Lalang betelai bejaku ke jerit dalam ati iya. Nyau ke lama-lama nitihka sida entadi deh sida nyu datai ba tebing ai sida nyumbuh dia. Indu ti bejaku enggau nya tadi lalu ngasuh iya mandi enggau sida ari dia. Iya lalu sama mandi. Indu tadi lalu mai niki ke rumah. Arang wai, niki ke rumah. Tang nuan legi anang guai duduk ba ruai orang. Dia aku tama ke bilik legi dia ruai nuan nuan ngeduduka diri. Pia ku indu nya ngajar Lalang. Iya nya tadi nadai meh jaku mina au aja. Sida pelalu sama niki ku rumah. Datai di rumah, orang bela ngumbai Lalang duduk magang-magang ngasuh duduk. Tang iya madah ke diri enda. Nyau datai betengah ruai indu nya tadi, indu nya pelalu tama ke bilik kin. Lalang lalu nuduk ke diri ba ruai nya. Peda enda lama deh nya pansut siku apai tuai orang ari bilik nya. Eh, duduk Megat, duduk duduk nya ke atas kiak keh. Pia ku apai tuai ru nya duduk mua ari ruai sambil mai baku pinang lalu surung ngagai lalang. Emm, ni orang enggau nuan dih Gat. Nama nya tak nuan kediri aja deh? Pia ku apai tuai nya. Au, kediri mah aku tu aya, nadai orang enggau ku tadi. Nya baku tu nyereta sida ke pulai ari umai ku tu tadi. Pia ko Lalang nerun apai tuai ru nya. Ari maya nya umah seh endo makai. Orang ngangau ka makai ke dalam bilik nyin. Seduai lalu tama ke bilik kin udah tembu makai apai indah semua lalu pansut mega ke ruai. Lemai nya orang mayuh bendar ngulu Lalang kia. Sida berandau mayuh utai dikenang wai. Enda berasai ari nyu tawas semalam malam malam sida berandau. Sida serumah nya enda tentu munyi ninga jaku Lalang laban ari engkah jaku iya enggau ari jalai iya mansutka jaku sida nemu iya nya enda ngurang ti landik sereta mereti. Laban lebih agi apit tuai orang nya tadi endang enda munyi ninga ke penemu iya sekumbang ninga ke iya berandau enggau sida serumah bala malam nya deh. Apit tuai nya tadi apit tuai nya tadi bisi bendar rindu ati ngagai Lalang. Tawas hari, tampung mega tawas. Malam hari, tampung mega malam ngaga sida berandau. Sida serumah endang enda mindah dalam kandang tiga hari tiga malam tap berandau ba ruai dia enggau Lalang. Apit tuai kalai Lalang duduk nya tadi pan nya madah kediri. Menyadi baka tu ke awat Lalang, Aku tu meh tuai bansa jelu nyumbuh. Tang kami endang mensia dulu menya. Sigi asal mensia baka nuan tu. Kebuah kami nyau nyadi nyumbuh begetu laban dibai aki ini kami menya. Tang diatu kami agi nyadi mensia baka kita. Enti kami nurun ke tanah, kami bebali nyadi jelu. Nya alai, aku tu Igat bisi endar ati ku deka nusui ke nuan mimit pasal pun kami nyadi jelu dibai aki ini kami kelia menya. Pia ku Petuai nya. Madah sereta nusi ngagi lalang. Nyadi, lalang palu nyaut, Oh, manah bendar penemu nuan nya aya. Enti nuan deka nusuika aku cherita nya, ambika aku nemu ga. Pia ko lalang nyaut taja nyumbuh nya tadi. Anang Mah ari ninga munyi nya, Petuai nya palu nusi ke iya ga. Nyadi ketu tu igan. Dulu menya, kira ke beberapa serak beberapa turun menurun tu ke udah kami nyadi jelu. Nyadi dulu kelia mensia agi begulai enggau hantu enggau jelu lalu jaku pen sama agi bias. Bisi sekeda mensia tau ngasuh orang bukai enda meda sida iya. Lalu bisi mega sekeda tau ngasuh pangan diri lalu nyadi jelu, nyadi ular, nyadi kala nitih kasuh sida iya. Tang, utai baka nya jarang amai nyadi laban mensia enda tentu ngembuan ati ti enda manah baka nya deh. Laban mensia suba manah magang-magang begulai enggau pangan diri, nadai nadai begedi nadai bementi pangan diri. Nyadi sekali maya lapar pungkang datai lalu hari pan balat bendar kemarau lebuh maya nya. Sungai kami di Igat jarang bendar agi bisi ai. Nyau kepepuas nyepi diri kami mensia suba merinsa baka nya, dia sekeda tuai raban bansa lalu baum. Lebuh semua sida udah sampai datai dia sida betanya ke runding ari siku-siku. Nyadi bisi siku suba indai tuai orang lalu bejaku iya nya tadi ke tuai orang nya. Iya madah kediri enda nemu ngidup kediri betanah nya laban Nyu nadai agi pemakai deh. Nya alai iya lalu mai bala kaban deh terjun kai kin lalu nyadi baya. Orang nya tadi inya indu. Indu nya tadi ke tuai sida iya. Nyadi nama indu nya tadi ke terjun kai ke lalu balik nyadi baya inya Entayang. Nya alai datai ke sehari tu semua baya agi turun Entayang magang-magang enti kitai merau. Ba ai lalu tepeda ka baya deka ngagai kitai tu kenu ngagai kitai. Kitai lalu jampat jampat madah ka diri kitai tu peturun tayang. Baya enda agi ngagai kitai laban kitai nya tadi sama kaban sida iya deh. Udah nya bejaku ka tuai siku ke digat. Iya madah ke diri enda ulih idup ngereja umai laban padi tau jai buah lalu tambah mega iya enda tentu deka tumbuh ba tanah ti enda manah. Iya madah ke diri enda ulih mantun, enda ulih ngetau, enda ulih ngangkut, ngindik, nyembui, ngisar, nutuk, nyumai. Udah nya baru tau dipakai. Nyuh lama aja ku iya deh. Iya entadi nat Chamang selalu angkat tama ke bilik lalu ngambi leletan lalu da cuk ke dalam lubang burit iya kin. Iya lalu niki pun kayu mai kaban iya nyadi jelu magang magang. Ai meda iya udah nyadi jelu semua kaban iya enggai tinggal kediri ke ba tanah. Sida lalu sama ngambi letan siti siku lalu ngachuk ba lubang murid diri empu magang-magang, udah nya tadi sida lalu sama niki kayu, lalu kemaya nya sida iya bejangkit ba puchuk kayu din magang-magang lalu lari ka empu empuang ngiga buah ka pemakai sida iya. Haa nya meh baka pun kami tu nyadi jelu ai gat. Baka nya pengepun kami tu suba, baka ni kami tetap nyadi jelu, pia ku orang tuai nya. Nusi ke cerita diri ngagai Lalang nya tadi le. Ai Lalang enda tepazuk ke jaku ah. Ninga petuai nya nusi ke cerita pun sida ai bakani tu nyadi jelu. Apu. Nyelai bendar ke cerita nya aya neh. Pia ku Lalang. Nya nya meh pun iya igat ngagai ke nuan enda nemu ambi ku madah ke nuan enda pia udah menua rembus menua kami tu. Pia ku petuai ne tadi. Nyau kelama lama Lalang udah diau dia, iya nya selalu bejalai mansai nubai berikan ngasu inya nya tadi maku nubu dibai ba lindu nya tadi enda mukai mukai anak dara tuai nyumbuh nya tadi nyau ke puas puas seduai begulai baka nya deh dia seduai nya bisi pengerindu ke pangan diri neh indu dara tu tadi dikumbai orang anak bungsu nyumbuh nama iya. Endu iya terenak bungai mau puchung begantung liau-liau nya. Iya tu anak tunggal Tuai Nyumbuh nya tadi nya. Nya kelama seduai ke begulai ne tadi dia endu iya nyunat tat ke ati diri iya palu madah ngagai apai iya pasal ulah seduai ti bisi rindu ke pangan diri. Ninga iya munyi nya Tuai Nyumbuh pun lalu ngemperu ke sida serumah. Iya lalu nerangka pendiau endu iya enggau Lalang enti nyau bisi perindu ke pangan diri. Ninga jaku iya munyi nya, sida serumah awai sama bela gaga magang magang. Nyadi tuai nyumbuh tu tadi enda temu orang nama laban iya enggai madahka nama diri. Lebuh apai indai deka meri iya nama lebuh iya agi mit suba, iya enggai digaga ke orang nama laban iya endang bisi nama kediri empu diberi andu. Iya nya. Deka madahka penama diri enti anak iya benama endu iya nya udah belaki. Nya ke janji iya nya. Nyadi sida serumah lalu nimpuh ari melah pinang endu iya enggau Lalang, timpuh nya pun datai orang lalu ngerami seduai nikah. Sida serumah mayuh bendar mabuk wai laban tuak mayuh amai dirup sida malam nya. Nyau malam dia sida tadi nyau mantaik mungah diri sida iya rami bemain malam malam nya. Sida rami bendar amai enda alah datai ke hari sawas pagi siti nya baru tuai nyubuh lalu ngempuru ke semua sida serumah indu lelaki tuai ngebiak baru ba ruai tuai nyubuh nya tadi. Udah semua sida iya serumah datai deh magang magang dia lalu bejaku weh. Am, aku tu naka pengaga ati madah kediri bisi mensia, bulih mensia. Madah kediri, meda diri udah bulih peredah enda ningkuh, bulih beliung enda ngabuh. Laban aku endang udah dipadahka entu, aku endang sigi bisi nama kediri empu. Kita semina nyebut aku apai endo ngelama tu laban udah semaya entu enggau aku. Udah endo iya belaki nya baru aku madah ke nama diri ngagai kita. Nyadi nyama aku diberi entu mangkam penelan tekang batu bingkai pemegai mua pasu. Nya alai kita lebih agi nemu aku endang enda kala pungkang pemulih padi. Pia ko tuai nyumbuh nya bejaku agi degi-degi ne tadi tu eh. Sereta nya tadi nyau lemai siti dia lalang enggau enu iya diasuh orang duduk berimbai ba setawa. Lalang nya tadi bisi bendar berasai malu laban iya nemu diri enda tentu manah isi ne nyau enda sebaka enggau orang bukai. Benung seduai endu iya entadi sama-sama udah duduk ba tawak. Peda ke datai iya petuai siku orang mai manuk lalu miau ke seduai iya. Nya nama deh. Biau meh petuai entadi udah tembu biau iya palu munuh manuk nya, palu sayat iya lalu kena genselan iya. Tembu meh biau entadi wai pengawa melah pinang pan ambih seduai pelalu begulai melaki bini baka orang mayuh mega. Nyadi malam nya maya Lalan tinduk, iya nyata ngasai ke tubuh iya gatal amai semalam malam malam malam malam nya. Garu iya gatal, garu iya gatal eeh ka ku ngumba endar mati kayau kulit ake tubuh aku tu bangat tak ngau ngata nya pia ku iya memut jaku kediri. Nya muai sebegaru garu garu tadi iya enda berasai telalu tinduk nya nama penyadi. Sekali dani pagi dia iya. Tang meda kulit jari kaki enggau tubuh iya enggau wai. Nyu suman baka tubuh orang ke mengela orang ke bukai nya. Nyu nadai agi kurap, nadai agi lusu, nadai agi kudis wai nya. Nyu manah tubuh nya tadi. Enda kitai nemu sapa enda ke empu pengawa nya neh. Engka nya tulung antu nyumbuh nya, raja nyumbuh nya kini pia iya tadi au. Nya kelama seduai udah jadi enu iya pelalu mai lalang mansai. seduai pelalu ka nurun mansai. Nyadi tua tu legi jauh tu nga tutu mansai. Nya maku tu ngena madah ke nuan dulu ngai ke nuan enda nemu. Nya maku tu nyudah udah nyedia ku bekal tua. Pia ku bini iya madah agi lalang pagi nya. Aku tu barang ku nuan ka mansai-mansai ka lama-lama tak ni ku nuan. Lebih agi nuan nemu agi tunga jalai menua kita ke tu. Pia ku Lalang nyaut iya. Aaa ninga da nya tadi seduai pelalu ga nurun nyau jauh ngejang ke rumah sida iya peda iya bini iya wai makin lama bejalai ba tanah nya makin betukar makin lama nyau makin bebali nyadi nyumbu. Bini iya tadi nyau bejelangkit nengah puchok kayu. Iya, lalang tu tadi bejalai nengah tanah bini nengah kayu. Nyau mun muah seduai bejalai dia seduai dulu besatup enggau bala orang ke ngasu. Nyadi orang ke ngasu tadi sida lalang serumah empu. Lalu apai lalang empu bisi ke enggau orang ngasu maya nya deh sereta iya meda lalang sida lalu ngangau ke lalang. Haa endang enggau ke lalai nya ka nyaut deh nyu ngasuh iya tabun-tabun nerari ke sida nya tadi meda sida nya ka ngagai lalang. Nyau ke moh muah sida belampat ke iya nya tadi deh baru sida iya tulih ke lalang. Nyadi bini lalang ke bejelangkik atas nyin tadi lalu narai temu lalang agi iya pun nyu nyau lari narai kini agi tunga nya ke babas kin nya lari tadi. Sida lalu pulai ke rumah Naban Kelalang nya tadi. Datai di rumah, orang sama bela gaga magang, bela begau, meda Lalang nya tadi tagi dup. Komai sida mati ngelama tu deh laban lama enda pulai deh. Pia mega sida bereti ke tubuh Lalang nyu nadai agi jai baka suba, nyu manah tubuh iya nya tadi, nyu burak, nyu manah deh. Datai di rumah, orang sama bela gaga magang. Nyadi. Lalang tu tadi pengudah tangkap sida iya betanah enti ari baik ke rumah nyu enda nemu bejaku lalang nyu bisu tulah lalang nya tadi te enda meda nya baka nya pegawai ke sida iya ngangau ke manang ke nemu ngintu nya baru iya nemu bejaku baka selama udah iya nemu bejaku nya baru iya nusui berita diri. Ke udah jadi enggau anak bunsu nyumbuh. Iya mega nusi cherita ke tusi mentua iya ngagai orang mayuh. Ooh sida serumah rindu bendar ninga iya nusi ke berita nya wai. Tambah mega laban Lalang tu endang orang ti landik bejaku. Iya mega nemu nipan lalu nemu nusui cherita ngasuh orang ketawa. Ari cherita Lalang nya tadi, datai ke diatu kitai nyu nemu bebiau Lebuh baru jadi melaki bini, laban nya endang lalang empu udah dibiauka bala nyumbuh nya tadi enggau jadi enggau anak ti nya iya, anak tunggal Antu Nyue, raja nyumbuh nya tadi. Kenyau ari nya, iya lalu bisi beratika ngesalka diri ke udah kelalu kasar enggau bala sida nyumbuh ngachau umai sida iya. Iya ngajar bala sida serumah. enda ngasuh sida iya kelalu merinsa ke jelu deh. Udah nya, Lalang perlu ngatur pendiau diri beru baka orang bukai ngatur ruang bilik diri. Ba rumah nya, iya jadi enggau endu nyapai daun rubai lepai-lepai dipuput ke ribut endu endat leletan karap-karap tau niap bala semut. Iya nya indu bajik agi ari sida serumah dia. Bumai lalang seduai bini iya endu entadi endu nyapai entadi bulih ga padi. Maya menti manjok selalu bulih ga jelu senang ngidup kediri lantang diau ba menua seduai melaki bini lalu pia mega kitai ngajah kediri bulih rejeki bulih utai ke deka ati mudah gerah magang juluk ati kitai bulih pengerai bulih penyamai diau ba dunya digaga ditempa Petara tu ungkup kitai mensia. Kitai ke baru dunya tu dia besehari-sehari ngiga pemakai kena nyampung seput pengidup kitai. Nyadi panjai enda aku tu becherita ke kitai. Nyadi nyunda berasai wai nyuka setengah jam aku tu kuchau-kuchau bejaku ke kitai deh. Aa kira ke naka tu aja kenang kitai sekali tu ila kitai becherita baru au. Aku ngarap kitai nya tadi enda leju ninga aku betusi becherita, enda leju ninga aku Jaku-jaku chah bejaku ke tu ngarap kita ti semampai support nyukung aku laban aku tu anak biak kitai Iban. Pelaba ke aku tau dokumai siku-siku iya keterubah ngangkat ke utai bangka tu. Iya ke bisi-bisi pan diatu orang tuai-tuai magang. Pia au. Tang, taja pan aku tu ke pemadu iya biak entara kami sebuat, enti narai sukung kita ke ari belakang ke tuai nya enda meh tulih datai nya ila sema ku jaku nya enta enti kita nya nyukung aku ari biak tu meh aku ngelatih diri awak ke tuai ila kita nya rindu agi ninga ku bejaku de mayuh agi tai betemu de ke nya ke tadi au nyadi nya aja kenang kitai ke sekali tu ari aku nya tuan raja nya bujang pegari ana ninga semua sigat semat selalu bye bye.